Zik-nni, deg yiwet seg tuddar n Ǧerǧer, qqaren-d d akken yella yiwen n umɣar d tmeṭṭut-is ttidiren akkenni, ur sɛin ara dderga. Meɛna, akken bdan ttimɣuren, yefka-yasen-d Rebbi yiwen n uqcic, semman-as Mḥend. Ttḥadaren-t am tiṭ-nsen, ayen yelhan akk ttaken-as-t. ad d-kksen ula d učči seg minsen ad as-t-fken. Akken meqqar, ibda itegd argaz, Mḥend itteffeɣ di teẓgi ɣer tayeḍ. Imi i iḥemmel ad yeṣḍad, yettawi afeckeḍ ɣef tayet-is, itteffeɣ taṣebḥit, yettuɣal-d tameddit. Maca, yiwet n tikkelt mi yeffeɣ ɣer teẓgi, yemlal-d d yiwet n teqcict. Udem-is d amellal, tiwjayin n wudem-is d tizeggaɣin. Allen-is am yigenni, ma d acebbub-is ad as-tenneḍ d leḥrir, yerna d awraɣ. Akken tt-iwala, yeldi allen-is yewhem deg-s yenna-as, Sebḥan n win i kem-id-ixelqen, ad tedduḍ yid-i ɣer uxxam. Taqcict-nni tefka-as-d afus-is, tedda yid-s ɣer uxxam. Akken ldin tawwurt, mlalen d baba-s d yemma-s n uqcic-nni. Yenṭeq urgaz yenna-yas, A mmi, d anta-tt teqcict-agi d-tewwiḍ yid-k? Mḥend yerra-yas, Ihi, taqcict-agi, ma yella mačči d tagi ara yaɣeɣ, ad nɣeɣ iman-iw. Tenṭeq yemma-s tettru tenna-yas, A mmi ttxil-k, ur d-qqar ara akka. Baba-s yeqqim ɣer tmurt yenna-yas, A mmi, segmi d-luleḍ, nekkini ur k-kiseɣ taɣawsa, ayen tebɣiḍ ttakeɣ-ak-t. Meɛna, taqcict akka ur tezmireḍ ara ad tt-taɣeḍ. Ha-t-an llant aṭas n teqcicin di taddart, xtiṛ-d tin i k-iɛeǧben, maca taki ur tt-nessin ara, ur neẓri ansi d-tekka. Ɣur-k ad as-tiniḍ d idrimen iɣef ttnadiɣ. A tin kihwan aɣ-itt, ma hwa kaɣ ula d taklit. Meɛna ur ttaɣ ara taki. Mḥend yeṭṭef taqcict-nni seg ufus, yeffeɣ berra n uxxam yenna-yas, Tura nekk yid-m d yiwen n umdan. Syen bdan teddun ɣer zdat. Zegren i wedrar, zegren i yisaffen armi ffɣen ɣer uzaɣar. Rran ɣer uxxam n umɣar azemni. Yessekcem-iten, yesneṣf-iten. Qqimen ččan swan ɣur-s. Zrin kra n wussan, yiwet n tikkelt, mi yeqqim Mḥend d umɣar azemni di tebḥirt, yenṭeq ɣur-s umɣar-nni yenna-as, A Mḥend a mmi, taqcict-inna s ufella tecbeḥ teɛreq-m, ɣer daxel terka. Ggumaɣ ad fehmeɣ amek teǧǧiḍ imawlan-ik fell-as. Ur k-id-sɛin ara, alamma i walan itran deg uzal. Ɣas uɣal ɣur-sen. Mḥend yekker s ibeddi yenna-yas, D awezɣi ad tt-ǧǧeɣ. D tt-akkiɣ ara yaɣeɣ, akkit-s ara idireɣ. Azekka-nni taṣebḥit, Yekker Mḥend d teqcict-nni, ǧǧan axxam n umɣar azemni. Teddun teddun ɣer zdat, i tikkelt nniḍen zegren isaffen, ulin idurar, ɛeddan i tẓegwa. Alammi dayen ur zmiren ara ad lḥun ɣer zdat, ɛyan. Tenṭeq teqcict-nni tenna-yas, A Mḥend, ɛyiɣ, wali kan ɣer dihin, yella wappu. Amar ahat yella wexxam, yya-d ad nesgunfu ɣur-sen. Mḥend yenna-yas, d tidet, ula d nekkini qquren ifadden-iw, yya ad nwali. Ihi, rran ɣer tewhit-nni, ufan d akken d tidet yella wexxam, sṭebṭben ɣer tewwurt. Yiwen n urgaz yesɛan tafekka meqqren yeldi-yasen-d, Yenna-yasen, Azul fell-awen! Ɣef anwa i tettnadim? Mḥend yessegza-yasen-d, yeḥka-yasen-d tadyant-is. Syen yessekcem-iten ɣer uxxam. Mlalen daɣenni d setta n yirgazen am umezwaru-nni i sen-d-yeldin tawwurt. Mi sgunfan, taqcict-nni terra ɣer texxamt i wakken ad teqqim, ma d Mḥend, yeqqim d sebɛa n yiwaɣezniwen-nni. Ttmeslayen, ttmeslayen, syin yenṭeq yiwen deg-sen yenna-yas, Amḥend, bɣiɣ ad nnaɣeɣ yid-k. Bdan amennuɣ-nsen, Amḥend imi yexfif yerna yeǧhed, yuli ɣef tayet n waɣzen-iw-nni, yefka-yas tiyita ɣer uqerru. Din din, yeɣli ɣer tmurt, yegguma ad yembiwel. Iẓḍem-d waɣzen-iw nniḍen fell-as, ula d winna ikemmel-it ɣer yemma-s, akken-nni kan alammi i ten-yeṣraɛ akken ma llan. Yeqqim yettxemmim yenna-yas, i tura amek ara sen-xedmeɣ i wigi? I tezzi i tezzi ɣer yal tama, syen iwala tasraft, yerra ɣur-s, iḍall ɣer daxel-is ur iwala acemma, syen yers. Ihi, akken iteddu ɣer lqaɛa-is, yettemlili d yiɣsan n yimdanen. Din din, yefhem anda i d-yeggra. Yefhem d akken deg uxxam n yiwaɣezniwen i yella. Yettergigi yeqqar-as, A yemma, ad ziɣ d iwaɣezniwen wigi. Rǧu ad zwireɣ deg-sen, ad ten-nɣeɣ uqbel ad iyi-nɣen. Ihi. Iɛedda, skud akken i mazal-iten ṣerɛen, yenɣa-ten akk. Syen iḍegger-iten ɣer tesraft-nni. Syen, yerra ɣer uxxam n yiwaɣezniwen-nni. Yettnadi deg-s, yessikid-it. Yemlal d waṭas n uraɣ d lfeṭṭa. Yeṭṭef afus n tmeṭṭut-is yenna-yas, A tameṭṭut-iw, a taɛzizt-iw, ha-t-an tura nuɣal d inesbuɣar, ad tishil aṭas tudert-nneɣ. Ihi, zrin kra n wussan. Akken Mḥend iḥemmel ṣṣyada, yal ass itteffeɣ ɣer teẓgi i wakken ad d-yeṣdad. Akken i yal ass, meɛna yiwet n tikkelt mi yeffeɣ taṣebḥit, tameṭṭut-nni ines tella tqeddec deg uxxam. Tikkelt-nni tesla amzun yella win yettnazaɛen. Teḍfer ṣṣut-nni. Tetteddu tetteddu armi tfaq dakken si tesraft-nni i d-yekka. Yella yiwen n uwaɣezniw ur yemmut ara. Yejreḥ, meɛna mazal-it urɛad yemmut. Ihi tessufeɣ-it-id. Tesseččay-it yal ass, tessewway-it yal ass. Akkenni, Armi yeḥla. Tameddit n yiwen wass, mi d-yuɣal Mḥend si teẓgi, yufa-d tameṭṭut-is teṭṭef-itt tawla. Yenna-yas, Acu i kem-yuɣen a taqcict? Taṣebḥit-agi kan i kem-id-ǧǧiɣ ur kem-yuɣ wara. Taqcict tkemmel tettergigi, tenna-yas. Ihi, ma yella tḥemmleḍ-iyi, awi-yi-d tteffaḥ yettaran amɣar d ilemẓi. Mḥend ur yeṭṭis ara deg yiḍ imi s-d-tenna yakkenni. Syen, yekker kan yerra ɣer umɣar azemni yenna-yas, Ay amɣar, atan iyi-d-ennaɣ iyi-d-enna, amek ara xedmeɣ? Yenna-yas, Yak nniɣ-ak, nniɣ-ak d akken taqcict-agi ala iɣeblan ara k-d-awiɣ. Yerra-yas. Ihi ma telliḍ d amdakel-iw, ini-yi-d anda ara afeɣ tteffaḥ yettarran amɣar d ilemẓi. Yenna-yas umɣar-nni, ad tafeḍ di tebḥirt n tteryel. Ad terzuḍ ɣur-s, ad terǧuḍ alamma twalaḍ-tt tzeṭṭ irden. Ad ɣelqent wallen-is, syen keččini ad terreḍ ɣer tteryel-nni, ad teṭṭḍeḍ ayefki-ines. Ad d-tezzi ɣur-k, ad ak-tini, Limer ur teswiḍ ara ayefki-inu, ad k-ččeɣ ad ččeɣ tamurt iɣef ay tleḥḥuḍ. Meɛna imi akka, acu zemreɣ ad ak-t-xedmeɣ a mmi? Syen ad as-tḍelbeḍ ayen tebɣiḍ. Mḥend yerza ɣer uxxam n Tteryel. Akken tella teswiɛt, yeṛja-tt alammi ad tẓeṭṭ irden. Taṭṭucin-is ɣelqent. Ur tezmir i uɣebbar n yirden. Syen yerza ɣur-s s tuffra-is kan yeṭṭeḍ ayefki-ines akken i s-tfaq tezzi-d ɣur-s tenna-yas, Limer ur teṭṭiḍeḍ ara ayefki-inu ad k-ččeɣ ččeɣ tamurt fay tleḥḥuḍ, meɛna imi akka ini-yi-d acu zemreɣ ad ak-t-xedmeɣ. Mḥend yumar yerra-yas, Ihi. Ad iyi-tefkeḍ tteffaḥ yettarran amɣar d ilemẓi. Terra ɣer tebḥirt-is, tekkes-as-d kra n tteffaḥin, syin yewwi-tent i tmeṭṭut-is. Taneggarut-agi, akken kan i tečča-t, tekker tettjellib deg uxxam amzun ur tt-yuɣ wara. Azekka-nni kan, mi tella teqcict-nni thedder akked uwaɣezniw-nni, yenna-as, Tura ur zmireɣ ara nekkin ad idireɣ kan di tesraft-agi, yewwi-d fell-i ad d-ffɣeɣ. Maca, yewwi-d ad yemmet urgaz-im. Tameddit mi ara d-yaweḍ, in-as d akken tebɣiḍ aman iɣef ay ttmennecqaren yidurar. Ẓriɣ d akken ad yerzu ɣer udrar, anda ara t-ččen yiyudar. Tameddit mi d-yewweḍ Mḥend, yufa-d tameṭṭut-is tuḍen tikkelt nniḍen. Yenna-yas, Acu kem-yuɣen daɣen? Tebra i wallen-is ɣer tmurt, tenna-yas, Ihi tura, ma tebɣiḍ ad kkreɣ, yewwi-d ad iyi-d-tawiḍ aman iɣef ay ttemcenqaren yidurar. Mḥend yerra ɣer umɣar azemni. Yenna-yas umɣar azemni. A mmi, ḥader iman-ik si teqcict-agi, nekk ttwaliɣ d akken d aṛuḥ-ik i tebɣa. Mḥend yekres anyir-is ibedd s ibeddi i wakken ad iffeɣ. Meɛna yenna-yas umɣar azemni, Ihi, zlu-y aqelwac, awi-t ɣer yidurar. Syen, ad d-ẓeḍmen fell-as iyudar i wakken ad t-ččen. Ma d kečč, ad teṛǧuḍ ameqqran deg-sen ad tedduḍ yid-s. Mḥend yezla aqelwac, syen yewwi-t yessers-it ɣer tama n udrar. Akken llan yiyuder, zeḍmen-d fell-as, tetten tetten amzun ur ččin di ddunit-nsen. Aneggaru deg-sen yers-d yenna-yas. Limer ad afeɣ wakk i ɣ-d-yewwin aqelwac-agi, ad as-fkeɣ ayen umi zemreɣ. Yenṭeq-d Mḥend sdeffir n usekla yenna-as, Ihi d nekk! Ma tzemreḍ ad iyi-tawiḍ ɣer waman anda ttmecnqaren yidurar. Igider yewwi-t ddaw yifaris, yufeg deg yigenni armi d-kkan nnig usigna. Mḥend yers yeččur-d tabuqalt-ines, ma d igider-nni yettraǧu-t. Yuɣal-d ɣer uxxam-is, udem-is yettecmumuḥ. Akken teswa tmeṭṭut-is abuqal-nni n waman, tuɣal-d ɣer tudert, udem-is ifeǧǧeǧ. Zrin daɣen kra n wussan. Awaɣezniw-nni yerfa. Yenna-yas i teqcict-nni, Tikkelt-agi ilaq ad ten-ḍegger ɣer yimi n yizem. Yewwi-d fell-am ad as-tiniḍ ad am-d-yawi ayefki n tsedda di teglimt n mmi-s. Tameddit-nni, mi d-yewweḍ uqcic-nni ɣer uxxam, yufa-d daɣen i tmeṭṭut-is amzun tettmettat. Yenna-as, Acu akka i kem-yuɣen daɣen? Ad as-tenneɣ d ddaɛwessu n yimawlan-iw ay xeddmen deg-i. Ini-iyi-d, acu tebɣiḍ ad am-t-xedmeɣ? Taqcict-nni terra iman-is amzun tettmettat. Tenna-as, Tura ilaq ad iyi-d-tawiḍ ayefki n tsedda di teglimt n mmi-s. Mḥend yerza ɣer umɣar azemni. Yeḥka-yas-d tin yeḍran. Yenna-yas umɣar-nni, I tikkelt tis kraḍ tugiḍ ad tamneḍ d akken taqcict-agi tebɣa ad k-tneɣ. Meɛna ruḥ! Ma yella tebɣiḍ ad d-tawiḍ ayefki n tsedda di teglimt n mmi-s, ad taweḍ taɣaḍt. Ad tt-terẓeḍ ɣer usekla, Ad terǧuḍ alamma truḥeḍ tessedda d yizem, syen keččini ad truḥeḍ ad d-akureḍ arraw-nsen. Yexdem ayen i s-d-yenna umɣar azemni. Yiwen n umecṭuḥ yezla-t, ma d wayeḍnin yerra-t ɣer uqelmun-is. Mi d-yuɣal yizem, yerra srid yeṭṭes, ma d tasedda tettnadi ɣef warraw-is. Yenṭeq Mḥend yenna-yas, Ata yiwen seg warraw-im ɣur-i. Tenna-yas, Efk-iyi-d winna i d-yeqqimen, ayen tebɣiḍ ad ak-t-fkeɣ. Yenna-yas, Ihi, nekk ttnadiɣ ɣef uyefki n tsedda di teglimt n mmi-s, ad iyi-teǧǧeḍ ad d-ẓẓgeɣ ayefki-inem. Tefka-yas cwiṭ n uyefk, ma d Mḥend, ur yerri ara ɣer uxxam-is. Iɛedda ɣef umɣar azemni. Akken t-id-iwala umɣar-nni, yessekcem-it ɣer uxxam yenna-yas, Ihi tikkelt-agi ad dduɣ ɣer uxxam-ik. Bɣiɣ ad waliɣ tameṭṭut-ik. Rekben ɣef iɛawdiwen-nsen, teddun tiẓgi, alammi wwḍen ɣer uxxam n Mḥend. Syen, teddun di tebḥirt, ur cɛilen ara times. Ɣas akken yeɣli-d yiḍ, mi wwḍen ɣer tewwurt n uxxam, slan i wawal. Amzun yella wukud tettmeslay teqcict-nni. Ssakden seg umnar n tewwurt. Walan dakken d awaɣezniw i wukud tettmeslay. Telsa iselsa-ines yetturiqen imaynuten. Tebra i icebbuben-is. Ma d netta, iban-d yumar, iban-d yefreḥ mačči d kra. Yeqqar-as, Ass-agi dayen yemmut urgaz-im. Ass-agi iselkaneɣ-d yizem seg-s. Dayen. Mḥend yewwet tawwurt s rrkel, tenṭ wakin. Imiren ijbed-d ajenwi-is, igzem aqerru n uwaɣezniw. Yezzi ɣer tmeṭṭut-is yenna-as, Ihi ziɣ akka! Ǧǧiɣ imawlan-iw fell-am, ma d kemmini teddiḍ d uwaɣzen-iw. Yeffeɣ-d ɣer berra, yecɛel times i wexxam-nni. Syen, yedda netta d umɣarazem-nni, uɣalen ɣer taddart-nsen. Ihi d takka i d taggara n tmacahut-iw, init-iyi-d acu tennam deg-s, ma yella telha, yerna init-iyi-d amek tettwalim i wudam-is. Zik-nni, deg yiwet seg tuddar n Ǧerǧer,